Atu e ah CB chungtel pawl maw CB chungtel pawl nih AA forest in nan nan tuah popo ah AA kong nan chim peng AA hi nan ṭih ngaingai CC nih AA hi nan ṭih ngaingai e Palewa zong AA nih a lami a si i amah nih amah AA nih an lak ko caah a la hmasami nih uh, a ram ah a ser ko la i ni la ko cha i ram ti si ko pelewa he uh, chingra kam ni voikhat ma an ka ngam lo an ti cha ACC khang ke an an ka lo e an ka du lo ruanga e i ni ka e ala mi si amara ma si chang ko nan hol zong tam tuk kha se e hin hi nan ti tuk ti kha kan ti zeitin da ma khan naw man ni na hmuhning a si timi te kha van hal ta ka duh i cakaw he pehtlai in nangmah na siaherhmi zong he khan ah, van kan chim chim pa te law n- eh, chimnak timi paw mu eh, tampi ka law na- nangmah sin na upana he chan kan pek Se tampi kai lom a rian tuan pa susi tuan kan ti cu tin tlai le ma ka cha long khawar kan dit hna lo de Nei mi ngai zong khe re ni in chim o ni zong khe kai re ni mi kum lem lo le na ban khai mi kha a fiang chia mi le a toi fiang nak in kan hmuh ning te ka ban chim ve lai te pare tu cu CB lei nih nan nan lak hau lo le an mah AA nih an lak e a la hmasami paoh nih an um, an um ding sakaw an ram si ko ti cu mah cu me kan duh lo ralhrang kawlram kawl ralhrang hmanh nih Chinram cu a kan chut lo nain uknak a ṭha lo kan ti ruang hmanh kan doh thisen kan pek cu si lo ma Chinram a si komi Plateau a si komi AA nih Zakhain ram i a luh ter dingmi cu kan cohlan laimi kha a cohlangmi paohpaoh kha cu mi zei an si a pastor an si a doctor an si a miṭha an si a michia an si a ram a zuartu khakha an si ko anmah tu kha tawhlan hi kan tuah an ti nain an i palh an tuahmi zei si an thei lo alnak cun Jesuh Khrih nih vailam cung i kapa zei an sualnak ngai thiam ko hna zei kan tuah ti an hngal lo timi bantuk kha atu sibi pawl bantuk a chimmi pawl nih cun AA nih Paletwa khi tluk i a kan chuh ko i a kan uk piak a kan uk i mah khiti a kan tuah komi a cohlangmi kha cu mah inn le lo mah chungkhar mah nupi mah pasal midang nih an duh paoh in an ihpi hna an tuan bu hna zongah a cohlangmi dirhmun bantuk a si caah ti de mah kha cu mah khi tu khi cu keimah pumpak ka dir hun cun zeitik hmanh ah zong ka cohlang lo i Chin miphun ai timi Chin ram ka daw ko ai timi nih cun an cohlan lai ti ka, ka zum lo cun nan kap ngam lo i nan lak kho lo i an lak ti cu dothlennak cu ai thok cuahmah lio a si i kanmah le kan hmunhma le cio kan van nor cuahmah lio ah amah AA nih amah hmun hna hmanh i nor dih hlan palet wa kha a zuan hnawm sa cu mu mah kha kha a fiang ko mi cu hi zawn te man pek du mi cu a hlan kan pi in AA nih zakhai ni cun palet wa cu zakhai ram tia a kan cu peng mi hmun a si ca khan caan tha lak in ani hriam nam tha deuh minung tam deuh a si tikah kha caan tha lak in Thingram kha a kan chuhmi kha si ko. Cucaah cun atu bantukin hriamnam tlawmpal te maw, din le ei maw an hei bamchanh hna ruang i AA sin i kan ṭang ti cu AA cu a kan dawtu kan an si ti an ruah a si si ahcun an tuahmi hi an i palh cikcek hriamnam an tlaihmi hi Zeicah an tlaih ka thei lo. Chinram dothlennak ding ca maw an tlaih maw, zeibantuk ah dak hriamnam an i tlaih ve kha ka hngal lo. A ruang cu ka chim lengmang hi cu Kawl ralhrang cu uknak a ṭha lo. Federal democracy uk hruainak in a kalpi lo ruangah Mah cu hmanh cu kan duh lo i kan doh cu mu. Mah kha kan doh i atu ah uknak van i thleng sehlaw Chinram cu Kawl Kawl miphun in cang si ralhrang nih cun Chinram cu Chinram ti a cohlan ko cu. Uknak a ṭhalomi te ruang ah kan dohmi si ko cu mu. Le AA cu Chinram kha Zakhain ram tiah mizapi theih in a chim lengah amah zong a ṭhu a dir. Cu a si caah cun Chinram a kan chuttu taktak cu AA a si ko caah hin a cu i AA he hawikom kan si kan i daw kan i hria ti i ṭawhlanyi kan tuah dothlennak kan tuah ti cu lih a si tiah kei cu ka hmuh i cucaah cun hi AA hi cu nan do ngam lo nan kap ngam lo an ti len ko nain a caan a phan lai 2025 a dih 26 hrawnghrang in cun an i hliah thliahmah te lai zeicahtiah cun zalong tuk in an um khawhmi khi zalong tuk in e khi petu aram ah hin kum thum kum li chung an ton len bantuk an tlong leng kho ti lai lo ti tu khu cu an thei a tha an nau le pho CB zong nih mu cu ca cun palet ram cu Zeitluk tam i an ven zongah ni ni khat cu kan lut thotho lai, kan kah thotho ko lai. A ton le a tlai lawnglawng si. Cu caah cun tih timi um lo, Chin miphun i ṭihmi kan ngei lo. Zeicahtiah ralhrang hun pei kan ṭih lo kan doh cu. A cu e e, thong hleinga, thong kul, thong hrang, meithal zong ai ser khawh ve lomi, kuan zong ai ser khawh ve lomi, purpiar chawmmi ral a tu vemi an si ko. Cu caah cun zeihmanh kha kan i dannak um lo. A tu lio lawlaw se dir hmun ah lu-uzi an tam deuh, ralhrang meithal an lahmi a tam deuh caah an hman khawh chung sawsawh khi si. Cucaah cun an hram a cat kho vemi si. Zeihmanh kanmah Chin miphun he kan i dannak ngaingai khi a um lo. Cucaah cun vai dang len ko man si law kan tuk thotho lai, kan, kan lak thotho lai. AA sin i ai ṭommi AA thazaang bochan i a cawl a cangmi cu Chinram dothlentu an si lo timi te kha nan chim ka duh tampi ka lawm. Siseh, hika i van hal si ko ning law te, e cheukhat amah chung eh, van lak lemmang ko si law la lo u a ṭha lo an bia chim pawl zong khi eh, an, an bia chim pawl kan zo tikah khin amah min khi van la ko hna u si law Chinram chungah AA nih rak a kan tupi i lawm ding si kaw a kan tupi mi hman hi zian nan lawm lo ma cu AA cu a kan do lai cu kha bangin nan ti lemang a kan ti Chinram ah AA nih ra a kan tupi ko caah hin i lawm ding si kaw zei hman khi mu chia ding um lo tiah kan ti i hi te Chinram ah ral kan tu piak mi hi a za ko timi mi min hi a za maw nangmah na hmuh ning kha van kan siap ta lo mm si mah kha cu tunai ka van chim mi zong van pe tlai pa ko na in ti an ni nih an hei chim duhnak cu zawmang ma si mo ho da si kha kha nih khat a chim mi kha tanyin ta dang zong ah ral an tu ko ka chin zong an tu ko sian zong an tu ko khika puah ral an tu khat ko Chin ram zong ah an kan tukpi ve ko ti kha an au le mah kha zawn te point lak ka duhmi cu ka Chin ram ral an tuk ah Sian ram ral an tuk ah hau nawl da an ngai tia e kuttang te ah thu dir an thu dir an dir saloma ram angaitu nol kuttang te ah cuka cu rau alu an ti an kal mai thal na fo ve ko chu kuan an fo ku chu an fel tuk ruanga an kal mi salo chu sian ram zong chu tho tho anmah kha hruaitu hmanh sehlaw anmah nih khan an ram pakhat te hmanh tap kam ngo tiang khi tap pi ko tiang an uk lo e e nih khan mu an fialmi hna paoh kha an tuah la an batu ko hman meithal an bai hlo khika ai an batuk ning le chin ram i an tuk ning cu van le vawlei tung ai thlau chin ram ahcun anmah kha siangpahrang bantukin an um Ram a ngeitu lila kha mito dirhmun in an kan chiah. CB lila AA hi ai kom nan timi hna manh khi an i kom lo cu khi komh si lo cu an ṭih tuk i mito bantuk a hman hna cu tu khi mu. Cucaah cun a kan bawm kan timi khi zeidah a kan bawmhnak a um? A lak khawhnak paoh cu a uk ziar ko chate cucu bom si ma silo ma nangmah kha na in le na lo rawk se lo na in baba pakhat na in sak in bom se lo an sak piak di po kha in chut chol se la ma um chol se na du lai ma nang kha tap kama alianga it lo ama ama tu kha ina khana it se lo na do lang lai ma solo ma ma kha kha si cha e e ni chin rama ra to an kan bom mi he nan lop ok si ko tung an ti mi tu chu Aa nih ai tinhmi a maru Chinram a kan chuhmi kha an i philhter riangmang i an ṭih tuk caah Chinland Council CNA remlonak thinlung ngeih bu he kha kha thinlung put an ken caah khan an chim sawsawh bia a si. I inn, an, inn a kan sak inn sak a kan bawmtu pa nih inn sak van lim paoh a kan chuh lengmang ahcun kanmah cu ramlak pei kan um hau cu si lo maw? Kha kha AA idea cu sa ko tu kalpi ning. Khoika paoh si ko cu tu khi zoh law ti. Paletu ah cu homan nih an hei bawm lo. Okay, a va lak le a va um. Matupi te, kampelet te, mindat te, en ko lama. Ama ama e e hruidak tang undi ko lama. Maka kasi cu cu ca cun akan bom timi kha akan bom si loin akan chu i a caan a rau deuh deuh cun zakhai nama ai lupi ni te lai cu ca cun Chinram akan chuttu akan firtu kha akan bom hrantimi kha kan i palmi si akan bom lo Chinram kha a kan ei hnuaktu a si ti te kha van leh ka duh tam tuk alawm.
Wow. A fiang tuk ko. A fiang tuk ko. Eh, mah hnu ah khin zeitindah fiang khi da nan du hmailei zong ah mate khi hmailei zong rat chim ti hlah u timi kan nawl hmasa kan du a fiang ko ni nih a kan bawm a kan bawmtu nih

CDF mara le MDF karlak ah an buai tuk i mara mipi vialte nih zahanai kha tonnak an nei i MDF ahohmanh an ra lo an ra duh lo ramdei ramdeinak ser ding i uh, khua an khaan hna i ahohmanh nih MDF le an ra lo cu ko he petlai in amma nih zeitin an chim riti sia cu CDF mara nih hin remdeinak a duh lomi pawl cu an si ti kha onglai zong an chim i kawlhawl zong in an chimi si cucaah hihi teh uh, hi tin remdei na an duh lo ahcun kama sisi chungtel he zeitindah rian kan tuah ve tin ha ha te uh, akan ka thloma ve ko caah khen akan ka caah khen kan ma hi ta zeitindah humha kan la ve ting ha chu kong he petla in kha sono ka van hal i an du lo na rem dei na an du lo na kong he petla in zong kha nauma na mun in te kha van ka sia ta lo
Ok, siseh. Hmm. Thiamfai hin kan hngal lo nain thakha nan remnak ton biaruah ding kha nan i timtuah nain atak a ngai an mah nih khan an rak an, an rak ra ṭha- an rak ra lo kan ti lai cu te. I CDF Mara CDF le MDF nan i dannak cu Mara CDF cu mipi le nanmah nawl te khan nan cawl cang. I MDF cu MDF a dati nain zakhat chungah sawmruk sawmsarih kha AA nih a control caah khan AA nih thu a ti poah thu dir a ti poah a dir caah anmah nih khin ton man hei duh hmanh na seh law an siangpahrang AA nih a duh lo si ahcun an ra kho hlei lo khatnak mu cu caah cun zeitluk in dah zalonnak kan duh luanlazi kan duh mah tein i uk hruainak kan duh kan ti lo zeitluk in dah a ṭuan cuahmah mi kha sal ah an taan thluahmah kan van theih lai nan nih nan nih ti le ma CDF mara cu nan mah tein khuakhan lai relnak nan nan nan uktan mi ram te te zakat a zakat nan ngei mipi he nan duh nan herh mi paoh cuti khatin set nan e chon nan e bia Asnan an MDM cun se ve lo mah tikhan mipi he chawnh dih zongah an siangpahrang sinah a si kho lai maw kan siangpahrang phot na kan piu maw ti ka kal lengmang va chim lengmang hau ca khan annih cu dothlennak kan tuah an ti nain dothlennak ah an hmuhmi hi fangṭha seh law an sunghmi kha zakhat hrawng a si thinlung lung theihnak an cunglei an ṭihmi e ral ṭihnak khata khan a si ca khan Anmah nih cun kan duh ti hmanh hna selaw AA nih no a ti ahcun an kalpi khawh ding a si hlei lo. Cucaah cun AA nih nawr deuh hna u ti bu ah an in nawr ko hna lai. AA nih dir rih u ti bu in an dir lai. Khakha a si caah kanmah lei tu nih cun piat in ka chim atu lio te ahcun hi tluk ralhrang nih a kan nawr le a kan lak thluahmah thimnak kai tuah a timh thluahmah lio i kanmah chung lila in meithal a puah hmasa mi le hmunhma a van nawrmi hmasa tu hi cu a cungah mawhphurhnak nganpi a um ti cu kei cu hmuhning a si nanmah lawng hlah khoika poh atu ah kei cu ZRA, MDF, mah hi pahnih hi a piat te ti ahcun an min sak zong ai dang Chin ai huap lomi an si an komhmi zong an i dang cu a dang lo paohpaoh hi cu meithal a puah tu hmasa paohpaoh hi cu Kawl ralhrang dothlennak ah kan tu lio ah Kawl ralhrang sinah ai ṭam ti zong ti khawh an si. Cutluk cun atu lio kan dirhmun hi a biapit caah a si khawh chung in CDF Mara zong nih nanmah nan hmun hma an in norh hma lo i pakhat te a si cun meithal puah hmasa lo ti zuam u. Asinain anmah nih an rak norh i anmah nih an thok si cun zia kan ṭih hlei lai, zia kan kaam lai selaw maw. Cucacun atu i remdaihnak tuah ding min thut ding nan timi vialte an rak i thawh lonak a ruang bik cu annih cu zeihmanh kha anmah tein khuakhan lairelnak le cutin khathin saseh timi biachah khawhnak power an ngeih lo caah a si. An pa AA nih a duhning poah mawngmi hna an si caah kha sal chung um kha Ṭih a nung tukmi Chinram vialte a hrawk khotu dirhmun a van i phurtu AA kut tangah kanmah kha kan um ve lonak hnga tu kha biatak tein kan i kilven a hau timi tu kha van chim ka duh tampi ka lawm.
Siseh kan i lawm a fiang a fiang ngai ko eh na va chim hi na khen tatak man hu al za a fian a fian deumi um ti lai lo da ka ti Eh, sisehlaw ya caan sau kan nei lo caah khan hika hi hal aw zong hi a ṭha ko natin hi cu mah tluk cu ṭha lo natin sisehlaw van ka hal ah, theih ka duh a ti ko caah khan ka van khome ah ka van hal ta lai i ah, sianhlei cung nih khan Pu Siang kha CC CNF hi meithal kuan Kuan chuah khawhnak a nei de an timi hi an hman taktak hnga maw theih ka duh ko ee an ti. A fawinak cu CCNF nih meitha kuan chuah khawhnak nak hi a ngei de cang ko ee. Hi an hman maw ti kha an van hnami a si i leo a ṭha si le van le ko lo a ṭha lo si ai cu ma titiang cu a ṭha lo leo a ṭha lo na ti si le na le duh lo zong a pawi lo maw? Kan van hal ta. Mm, o si. CCCNF, CNA ti khan cun CCM Chin and Khorsang min pi kha cu si lo nain CNF, CNA nih cun mah hi hi kum saupi a kalpi cangmi a si i kuan hi cu kan hman ciami pawl khi cu refill cu tuah khawh cang. I atu a thar chuah ding zong hi kalpi cuahmah a si. A rauh hlan ah kan ti tikah thil timi khi rang te zong a si kho. Cun cun a hnuar deuh kho. Cucaah cun kha he pehtlai in mah kha, kha kan tlamtlinh tuan a si ahcun nan innpa ee zong cu an i mui cawk te hnga ma ti zong kha van pe ka duh le an kal ti cuama ko a tlamtling ko lai ti ti tu van chim tu tampi ka lom siseh tam ngai zong ka van chim man a heli cu zingka te na o tha bak na hla te zong sullam ngai na lom hram hram i Hnalei zong ai bantuk te hin miphun ram ca ban i pe chin ngam ko jon chim tu duh i i tunai kha kana van boy ni kha zen sit ma thlam tiang kha avan thut thluama cang le tam ting non te khan avan thut cang ko za khan sau chim ti lai lo e a tu lio ah kan mipi nih kan ban thai ko e ra hrang a chol jang chapen hal di aman kan nor thluama kol ron se se lai tlang lai se se avan thon thup thluama cang cha kan mipi hna ral ring te le ready te tu in Um hna usih ulaw hi lio caan ahcun a si khawh chung in CB kan siah CC kan siah a hoho kan siah kanmah le kanmah cu kan hmuh thiam lonak khat le khat kan i tuah sualnak vialte zong kha hnu ah van chiah tak in hi ralhrang hi hmun khat i van do ta phot ko usih law mah cu dih hnu cun rualremnak in thil a chuak te ko lai zeicahtiah cun CB le CCA ti kan i dohnak dik a hrampik a ruang zong cu ralhrang le AA ruang kan si ko caah khan te kanmah cu chin le chin kan si tiding khan ruah ei khat biang pakhat ai hrawmmi thawngtha pakhat ai bawmmi kan si ko asinain ralhrang kan tuk ruangah ralhrang nih ana a ting ruangah cu lio ah AA nih Chin ram chung in a van hrolh ruangah khan atu bantukin kanmah le kanmah rai bantukin a caancaan kan hmu tawn. Hi vialte zong hi dihter zuam hna usih law atu lio te hin cun ho hmanh nih meithal puah hmasa lo te kha i zuamin mah lam ah karlak ahcun kan ralpa ralhrang siseh mah hi tu hi hmaithlak ko hna siu zeicah tiah Dijimbat thla thimnak a tuah dingmi hi tlamtlin lai lo hi a duh bak lo caah atu hi Kelemiu hrawnghrang area khi Kasakai in kan ti lai cu ti. Mah tu hrawng ah ralhrang hi thong nga thongruk thazaang ai chiahnak hmun a si caah khin Kelemiu nih a duhnak poh ah ralkap thongkhat thong hi cu a kuat khawh cuahmah. Cucu dirhmun a si caah hi lio te ah hin ralhrang kan tuk cuahmah lio ah maw kanmah lei zong nih nan hnung lei ah nan hnung lei ah in in kan in nam sual nak hnga lo kan i zuam lai nanmah zong nih ralhrang tuk lio ah ralhrang he kham cuam a lio ah hnung lei in nan te sawh lo kha nan i zuam ve lai i kan pahnih te in meithal par kha kan mah le kan mah ah si lo in kan ral pa tu ah khan hoiter ko hna sim ti zong kha van chim ka duh i caan tampi cu mah le mah cu kan i kap bak lai lo unau kan si kan hni ko zong ah pungpeng tiah kan i chuat cang caah khan i zup i har ngai sihmanhsehlaw kan i zum khawhnak hnga kha meithal pua hmasa lo kha i zuam ve ding si tu lio ahhin cun thawng sim zong zuam hau lo cu kha zong zuam hau lo kanmah le kanmah i kah lonak dingin meithal puah hmasa lo tu kha CB he CC he i zuam u si law ralhrang he kan tei ko lai ti ti zong kha van chim ka duh kan mipi lio te hna nan tha chial hau atu kan dir hmun ah kan ralkap an ṭhawng tuk ko an i sersiam cuahmah CC chungtel an si zongah CDF CNA pakhat hmanh i theihthiam lonak um lo hmun khat te ah ral tuk ah an i tim thluahmah ko an kal thluahmah cang cucaah cun kan ṭha thluahmah ko tu hi kanmah chung le chung zongah cu hlan bantukin i kahnak cu a um lai ti cu zakhat chung ah sawm riat cu ka zum lo i a um zong kha a um ding zong a si lo i a um phung zong a si lo i MDF an si zongah hmun dang zarat ei tiang am a si hmanh ah atu lio caan te ah hin cun u le nau cu u le nau cingcing kan si ko pa le fa cu pa le fa cingcing kan si ko thisen khat cu thisen khat hrimhrim kan si ko cu caah cun atak kan phak cang caah atak ahcun Mah unau naihniam sin lengmang ah khan cawlcangh a si ko caah hmunkhat te ah cawlṭi hna u sih. Kanmah le kanmah cu rualremnak te hmaiah kan nawr ko hna u sih, timi te tu kha van chim ka duh tampi ka lawm.